What's up guys Shaggy aki. Por fin mensen mi mes ta contento por fin mi a haya e chance cu mi por papia tocante di e topico aki dos mil diecisiete drenta di mi tabata suposo duna un contesta riba e pregunta aki cu a cu a ser manda cu hende a pidi cu despues di seis en pico views hende ta manda no apo tin duna mas informacion riba e cosa aki pero pasobra mi tabata malo mi tabata tin Serio den december mi bida cay den otro hopi ene ta fiesta cu pascua pero ami ta tin cu lucha cu salu sowieso pasobra no ta haya video dimi si bosa no haya video sorry mi ta djis keda banda potret cu coy cans riba bosan wall si bosa ke bosan block mi mes pero whatever e pregunta di dos mil dieseis cu a drenta dos mil dieshete cu tin tur hende man na cabes pasobra nan ke mehdi Shit! No por ta acuda di nos naturalesa cu nos ta corta rea. Pero e pregunta ta dicon hende ta corta rea. Anto e bes aki mi a decidi di bay mas deep den e pregunta. Mi a decidi di onderzoek cinco diferente psicologo. Anto e pregunta aki, si bo ke sa contesta riba e pregunta aki, dicon hende ta corta rea, ban cu mi den un aja bolo. Pa kuminsá kontestá e pregunta ki nos tin ku houn pensa ku wak, banda di ku hende ta kòrta rea pasobra e relashon ta malu, òf pasobra hende ta kansá di kome mesun karni tur dia, òf pasobra ta parti di nos naturalesa pa kòrta rea, tin un par di kosnan ku ta pone hende kòrta rea, anto ova dje kosnan mi ta e papia. Anto, laga nos ta sinsero, mi tin di sali bisa ku ta fiel no ta fásil. Den sentido cu ongeveer ta wordo estima cu entre trinta pa sesenta por ciento di hende ta corta orea. Psicologonan ta bisa cu mayoria hende cu a yega di corta orea no a corta orea pasobra no a planea. Bo sa bo tin di mes hende cu ta gewoon planea pa corta orea, mi conoce un par di hende cu ta haci cu e pero bo tin otro hendenan tambe cu ta gewoon nan ta bisa e e e cosa aki a pasa. Ami no ta kere den e cosa aki a pasa Pero si mi tin di bisa ku tin par di hende no ta plania pa kòrtu rea. Bo ta bisa ta komo nan haña nan den un situashon anto nan a sigui ke kos anto e kos a sali fo'i mal. Pero kosnan ku sientifikonan ta bisa ku por pone hende kòrtu rea ta ku bo por ta muchu klous ku hende otro ku no ta bo kasá òf bo partner den e sentido ku ban bisa bo tin un amiga masha lèuk me òf ban bisa un amiga mes ku ta dje lèuk ei. Pero wos anto ta pasa tempu hopi, anto bo ta kontente ke mas tantu kos ku bo ta konta bo kasa. Outomatikamente bo ta bai sinti un aanhechting na e persona aki. Anto ku e kos aki por hiba na ku si bosan ta den sierto situashonnan bosa lo por yega na tenminste un sunchi. Otro rasonnan ku psikologonan tambe ta bisa ku hende ta kòrta reape Ta cu ora bo tin amistad cu hende cu bo ta sinti bo sexualmente atrae na dje. Mi ke mea di ban ta serio mensen. Si bo ta pensa ta frai gewoon un regular people bo sa hay un hende cu ta masha dushi mes pero bo sa bo ta sinti bo atrae na dje anto bo ta decidi di bay tin un amistad cu cual con dje hende muhernan cu bo ta haya dushi of Brad Pitt of whatever bo san ta haya dushi. E cos ei ta pone cu automaticamente si bo ta sinti bo mas sexualmente atrae na esun bo ta bay tene relacion cune anto ora bo casa of bo persona cu bo ta cune ta su su E gana di di tene relashon kuné ta baha. Mi ke mèt ei kon si ta un un ples un ta dos mèt. Mi tin no di bai splika esei. Un otro kos mas ku sikólogonan ta bisa tambe ku hende ta kòrtorea ta relashon den distansia. Bo sa e kos aki kaba. Tur hende sa ku ora bo ta den un relashon di distansia hopi bo chèns pa kòrtorea òf pa bo orea ser kòrtá ta mas grandi ku di loke bo ta pensa. Djis pensa riba ora bo ke baha di pieso anto bo ta mira un galiña ku bo tin hopi gana di kome. Otro kos tambe ku por kousa hende kòrtonrea ta ku ora e hende ta sinti su mes den sikresia. Den sikresia mi kibè e kos aki por ta sona un tiki nekdo, pero ta ora e hende tin e konfiansa òf e ta kere ku e lo no wòrdu hañá. Den hañá kier mende di. dor cu e dos partnernan ta haci diferente actividadnan, pan bisa esun ta sport anto esun ta bai doi fiesta. Na e sportwedstrijd cu esun bai hopi chance e por haya un hende cual ta pone cu e worde di e sportwedstrijd caminda e sa cu e casa na yunchi hendenan di e casa ta nan e por haci cos sin e casa sa y visaversa. Mira cu asi tambe mi ta bisa ta logisch pasobra yu hende no ta bai drenta un fiesta. Ban bisa kaminda e sa ku su frei tambe ta bai, anto ku su amiganan por te anto te para baila kende. Si e hende hasi akosi, nan bisa bo algu bo ta hopi dòm. Sòri. Pero mi ke men di ban serio, si bo ta kòrta rei bo mester ta sabí den loke bo ta hasi si òf bo mester ta tipiendo ku bo no ta give a fòk. E laste kos ku psikólogonan tambe ta bisa ku por pone hende kòrta rei ta alkohòl i droga. Anto esei bo sa mi no tin di nota bai splika paso bo ta yega kantika por el alkohòl anto bo tin sèks, drògs en alkohòl. Bo sa des. Ta cosa cu no sa di dje for di basta tempo caba cu eigenlijk mi bay para splica cos aki. Ta gasta menos di tempo pasobra tin hopi cos mas cu mi tin gana di papia di dje aki nan. Right mensen? So esey ta tur loke mi tin p'e video aki. Really really really thanks for watching. Mi haci mi best pa saca mas tanto informacion for dje cos aki. Esaki tabata di cuenta ta corta rea extended. Mi ta spera bo sa gusta cos aki. Anto si bo sa guste liba ta bo sa por drop un comment den seccion bay dje video aki. Si mi a lo bida algu laga amizat aki cu mi a lo bida. Bisa mi di con hende ta corta rea. Si bo sa ta haya cu mi mester a traha mas video asina aki, laga mi sa tambe comment e cosa. E proximo video cu mi ta bay saca ta bay papia tocante di con hende por yega asina leu di ta pensa riba otro hende ora nan ta den relacion sexual cu nan partner. Dus keda pendiente di esey. Anto si bo sa ken mensen subscribe, si bo sa no ta di YouTube djis like e page mensen e cosa ta yuda nos sumamente hopi. Anto manera semper mi ta bisa mensen. Na mi dos. Thanks for watching anto nos a topa otro den e proximo video. Right? Shaggy.